Silav hevalnan, em ê vê vîdeoyê de li ser veqetandeka nebinavkirî ekiyê bisekinin. Heval em berî niha li ser veqetandeka nebinavkirî ekiyê sekinîbûn, ew ji bo navdêrên mê bû. Ev veqetandeka nebinavkirî ji hevalna ji bo navdêrên nêr em bikar tînin. Ji bo ku em navdêran nebinavkirî bikin, Em vê qertafê bikartînin, em vê veqetandekê bikartînin. Em niha li nûmûneyan binêrin hevalin em ê baştir fêm bikin. Veqetandeka nebinavkirî ya ji bo navdêrên nêr û yekjimar ekî ye. Hevalin ev cure veqetandek bi cînavka nebinavkirî yekê navdêran nebinavkirî dike. Me vîdeoya borî de ji got hevalin ji bo veqetandeka ekê ji me got Em carinan bixwazin em carinan navdêran nebinavkirî dikin. Em bixwazin nexwazin em navdêran nebinavkirî dikin ji ber ku em nas nakin. Îcar dema ku em ravekê çêdikin hevalno ji bo navdêrên nêr em ekiyê pêva dikin. Em vê awayî zayan dawê nîşan didin. Me çi got hevala ev cure veqetandek bi cînavka nebinavkirî yekê navdêra nebinavkirî dike. Gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, binêrin gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, tîpa ye jê dikeve dibe Ekî. Hevalna formeke vê ya din jî heye. Ew form forma resene ya rastî lê ev form zedetir tê bikar anîn. Em niha li ser vê bisekinin lê dibe ku em ew formeke din heye demên pêş de ez ê vîdeoyekî li ser wan jî çêkim. Em bibêjin ew hê ji bo asteke bilindtir mirov dikare ji bo wê çêke. Ya ku niha ji me re pêwîst e em bibêjin lazim e ekiyê hevalin em niha li ser ekiyê bisekinin. Me got veqetandeka nebinavkirî ya ji bo navdêrên nêr û yekjimar ekiyê. Hevalin em vê ji bo yekjimariyê bikar tînin. Mesela em bibêjin gundekî xweş. Bi vî awayî hevalna gava ku em dibêjin gundekî xweş e, heman demê de revek ji çê dibe. Yani gundekî xweş. Li vê derê reveker xweş e, reveber gundekî ye. E, Em vê ekiyê em ji veqetandeka ekiyê fêm dikin ku zayenda gund nêre. Hevala ji vê ekiyê re gireya îzafeyê yan jî em bibêjin qertefa ravekê jî tê gotin. Qertefa ravekê. Heke ez carina bibêjim qertefa ravekê bizanin ku ez behsa veqetandekê dikim. Veqetandeka nebinavkirî ekî. Mesela gundekî xweş me got beranekî sipî. Me beran çi kir me nebinavkirî kir û me zayan dawî nîşan da. Heman demê de me çi kir me ravek çêkir. Derî yekî sor. Binêrin hevalno me gava din çi got me got heke, peyvek. Yani peyv qesta me çi hevalno peyv navdêr. Yani navdêrek em bibêjin bi dengdêrekê biqede yê nakeve hejmara yek bi temamî tê li gava ku peyvek mesela bibêjin çemekî kûr binê çem bi nedengdêrê qediyaye ekî pêva bû derî yekî sor binêrin derî bi dengdêrê qediya yek bi temamî hat vê derê me bi kar anî mesela kurekî jîr em vê çar di nav hevokê de bikartînin em lê binêrin ji dûr va gundekî xweş xuya dike Li ber deriyê me beranekî spî heye. Yanê ji wan beranan beranekî spî. Bi vî awayî me çi kir me beran nebinavkirî kir. Di taxa me de deriyekî sor heye. Yani em dikarin bibêjin vî awayî çi bû hevalon me de me çi kir Me got di taxa me de deriyekî sor heye. Me derî ne bi navkirî kir. Li Agiriyê çemekî kûr heye. Li Agiriyê çemekî kûr heye. Yani ji wan çeman çemekî. Dibêjin Reşat kurekî jîr bûye. Yani kurekî ji wan kuran kurekî jîr bûye. Em dewan dikin. Hevalekî qenc hevalekî qenc nanekî teze teze çi hevano yani nû e, nuh dibêjin nuh ne heyê ji pêva dikin dawiyê de lê ew he ketiye ji ber ku bilêvkirina hinekî zehmet e nabêjin nonekî nuh heta dibêjin aliyê rihê wan deran hin jiyan jî dibêjin nuh dibêjin lê em dibêjin nû yan jî teze nanekî teze nanekî nû çiyayekî asê binêrin hevano çiya navdêrekî çawa ye navdêrekî nêre me ekî pêva kir binêrin li vê derê yek bi temamî hate dawiyê mesela çenteyekî reş porekî dirêj. Em vê nav hevokê de lê bin herin, bikar bînin. Ew hevalekî qenc û jêhatî bû. Ji kerama xwe nanekî teze bide min. Yanî nanekî em bibêjin nû bide min. Li vê derê hevano gava kan bijin nanekî teze yani ji wan nanan nanekî yani em nabêjin a nan b nan em li wê derê nan dibînin tamam em dibêjin yani ji wan nanan nanekî teze bide min yani em nabêjin wî bide wî bide dibe kam carna wisa jî em bêjin em işaret dikin em pê tiliya xwe nîşan em dibêjin ji kerema xwe wî nanê bide lê em bi piranê em car nava ser dibêjin yan em ne bi navkirê dikin em dibêjin ji kerema xwe nanekî teze bide min yan jî di nanan bide min li jora gundê me çiyayekî asê heye çiyayekî asê heye li vê derê me çiya ne bi navkirî kir çenteyekî reş li gorî şalekî reş e şalekî reş û çenteyekî reş min e bi navkirî kir. Yani ji wan çenteyan çenteyek ji wan şalan şalek. Porekî reş. Wan em heman demê de çi dikin rewekê jî çê dikin. Me got vê derê porekî reş gevek em dibêjin porekî reş. Reş çi ye? Reveker e. Em bi seya reşê em por hîn dibin. Por jî li vê derê reveber e, porekî reş û kurîşk li ser wê hebû. Hişyarî hevalo min berî niha vîdeoyek ji bo qertefa nebinavkirinê çêkiribû. Ez ê dayînim jorê hevalo, milê rastê hûn li jorê binêrin, ez ê dayînim wê derê, hûn dikarin temaşe bikin. Bi rastî ev mijareke girîng e. Me li vê derê hişyarî nivîsiye

Cer em vê em bi vê hevala em bi vê awayî em bi qertefa nebinavkirinê ravekê çênakin. Em nabêjin kurek jê hatî, apek min, deriyek pola, xalek solîne, xalek sosine, beranek spî. Bi vê awayî em bi kar naynin hevala. Zimanê me de ravek bi vê awayî çênabe. Ji ber ku

Werin vê derê dê ji bo we baştir bibe. Hûnê baştir fêm bikin. Em ravekê ça çê dikin ev me got bi vî awayî nabe. Bi vî awayî em çê dikin. Mesela kurekî jê hatî. Divê bibêjin kurekî. Kurek jê hatî na. Ev ek ravekê çê nake ev ev qertefa nebinavkirinê ye. Ekî qertefa revekê ye yan jî veketandeke ekî. Mesela apekî min, deriyekî me, xalekî solînê, sosinê. Ya çima çi tim dibêjim solîn, sosin Min ê pêşî solîn binivîse car din min sosin nivîse ji ber vê yekê ez wan her du navan tevlihev dikim. Solîn û sosin. Beranekî spî mesela evan min. Bi vî awayî em çê dikin ravekê çê dikin. Beranekî spî. Nabe ku em bibêjin beranek spî. Di vê nivîsî de çend hev ve qetandeka nebinavkirî ekî hene. Hevalna em vê jî bixwînin piştre em vîdeoya xwe bi dawî bikin. Pirsa me çi hevala me got di vê nivîsê de çend hev ve qetandeka nebinavkirî ekî hene. Hemen o dema ku veveketamdeka e, nebinavkirî ekî dît ji kerema xwe binê vîdeoyê de şîrove bikin e, ka we mijar fehm kire yan na. Ez ê nivîsê bixwînim hûn dikarin vîdeoyê e, bisekinînin û car din bixwînin veketamdekê peyda bikin veketamdeka ekî yê hevalna binê vîdeoyê de şîrove bikin bibêjin vê hevalkê de veketamdeka ekî heye tamam hûn dikarin wisa şîrove bikin ez nivîsê bixwînim merwan berekat merwan berekat berekat berekat peyvek erabî ez bawerim bilêvkirina wê jî hinekî dijwar e merwan berek berekat nivîskar û lêkolînerekî kurd e ji efrînê ye Heta niha gelek roman û pirtûkên lêkolînan bi zimanê Kurdî û Erebî nivîsandin in. Efrîn, Destane û Birîn roman du hezar û hejdehan de ew derxistiye valla. Bi vê awayî em hînê pirtûkan jî dibin. Em pirtûkan jî nas dikin, em nivîskarên xwe jî nas dikin. Binêrin Efrîn, Destane û Birîn roman du hezar û hejdehan de derketiye. Awerên Royê yani awirin rojê. Roman 2018 de derketiye. Birîna Zeytûnê ev jî romana bi erebiyê e, di sala 2019 de derketiye. Çiyayê Kurmênc Efrîn di hemû serdeman de. Ev jî lêkolîn bi erebî 2019 de derketiye. Efrîn, Helbesta Beydawî, ev jî helbest e, ev jî di sala du hezar û navzdeh an de çap bûye hevala Gurzek ji stranên folklorî. Gurzek ji stranên folklorê divê bûya, lê bi wî awayî nivîsîne. Ev jî di sala îsal derketiye hevala, yani sala du hezar û bîstî de derketiye. Penageh roman du hezar û bîst Romana pakreva pakrewanekî kurd Romana pakrewanekî kurd ev jî îsal derketiye. Pirtûkên wî yên ku derketine ev in hevano em jê re bibêjin destên wî sabin û pênûsa wî her tim em bibêjin bi hêz be û her tim ji me Kurdan re pirtûkan û lêkolînan bikin û binivîsin. Jê derg jî hevalin diyarnameyê. Baş hevalin em hatin dawiya waneya xwe heta waneyeke din bimînin di xweşî de ji bîr nekin. Di vê nivîsê de çend hev veke tandeka nebinavkirî ekî hene. Binê vîdeoyê de şîrove bikin.